Inki rende torakore erinde totame korwa ase obomigwa obo? Ko bono ntaragende ase solutions, nabo ntagete ntebe ng'a gati abwo, egento nkere to ngochia gokwanera gose ngochia kogosoreria mono, igoro y'emechando obomigwa bwaretire ase egatagati y'echiamate. Emechando. Bono bono nyarodoinga ekero nkonakorigereria, narora abanto bakorera mono sana, ase eng'encho obomigwa bwabeire. Amaene nabo orambwate simono kegima gocha isiko iga abwo ng'a, ara nene gose chinka chinyinge gose buna bokonabokia, eye tari mang'ana, namanyire ng'a Nyasaye aye mbare aseseneti, chiamate nchire aseseneti, lakini.

Kenya International Medical Centre nenyagitari egotoka ime y'omochie obosongo. Kenya International Medical Centre ere iga iga omochie oito obosongo. Nigo tokonyara koba togotumeka chimashini chi'ekerero korenge oria omochando ore ase omobere ogo.
Omochie obotongo naende nigo tokoba services chiamarwaire, amarwaire aya iga tokoroka anga chronic diseases gose lifestyle diseases.

Ulcer, ne amarwaire ande amange. Tobwate abanyagitari bare trained naende bakorigereria omobere omogima korwa etukia mpaka egesani inse, igo ng'a chimashini nigo chire ororo chiarure chinse chi'amaiko chikorigereria ebiimo biao bionsi pi bi'omobere korwa etukia mpaka amagoro onse. Kera naboigo kera rituko rie Chumapili, gochakera ensa eyemo ne chideka emerongo ebere,

Abwo batakeire banyore amariogo y'amaino ase engencho y'okorusia amaino tari korokwa esolution. Rionsi omorigereria nigo akoirania obonyamasi bwaito bw'omobere inse, obwo tokoroka ng'a immunity ase omonwa bw'egesongo. Kwanyora ng'a ekero immunity eye yabeire inse nigo amarwaire akocha amange mono, nigo akona korangerania, finally gwachi konyora ng'a omobere osarekire. Nigo ogotonyora goetera enamba y'esimi ere zero seven.

Family and inflation, nabo ntagete goteba ng'a egento eke kiabeire kegochanda abanto abange ase egatagati ye chiamate. Inki bono gekogera obomigo bwacha ase egatagati ye chiamate? Koreng'ana na research yane nakoria Nyarodongo, nachire komanya ng'a Obworo nabo bokogera eamate esugure, gose yesoananie, gose yenyore ime y'emechando, obworo, laziness. Omanyete ekero nkorarigereria nonye na ogosegeta nkore nkonyora korwa ase ebibilia, korwa ase egetabu ki'emereng'anio emerongo ikomi na isato, emerongo emereng'anio emerongo ebere ikomi na isato, ekwana amang'ana amanene yateba ng'a naki tobasa gwancha chitoro ande akobasa gokwa omotaka. Batari mang'ana, abanto mbare begasire mono kegima ase eng'encho y'ogoteema ng'a bakore ki? Basirie ogotaka. But you know nonya na egovernment, nonya na ense, obogambi, nonya na obogambi nabo bokogera abanto benyore ase emecho koonwa na emechando enga buna eye iga. Naki ekogera ekero nkona korigereria Nyarodong'u narorire ng'a chiamate chinyinge chiasoire ase ogotaka na emechando emenene, goetera. nonya nobogambi, a corrupt nation, lakini inki ntagete kobatebia, toba abaremereri ase chiamate chiria chiabwatirwe nomochandonga buna oyo, egekogera yagi rorekanire ng'a nonye efamiri breakups, yaani ogotigana ase egatagati ya echiamate kwabuchire. Abanto bakomigwa Amaitagia bucha, kwamanya konyora ng'a kero kende omosacha gose omokungu ase egatagati ye y'eamate tari na tari understanding. Remember eamate ege ere egati y'omokungu omosacha. Abana nigo bare amatokeo. I always tell you ng'a abana Nigo bare just by the way. Children are a treasure from heaven. Igo ng'a abana babomba abo, efamiri eyio nigo ase gose eamate eyio nigo ere very complete. Lakini binto mwanyageti inge, inki ntagete, inki mineti gokoretera omoroba obo ore ero? Ebinto ebi inwe nkorora more ng'a biaretire emechando ase egatagati ye chiamate? Nabo orarigerie okumia ng'a naki Rero ng'aki nyarodongo aba, egekoo bamwanarire ngocha nabasomera ebibungo, nababekera amatera a family life, nabatebia buna omokungu agwancha omosacha, nabatebia buna omosacha aganeirie gwancha omokungu, nabatebia buna abana abasae baganeirie go- goeconduct chinga chi- chieyego yabo, yaani engaki eria ebagokora courtship na ebinto binde, lakini rero, oise kondigereria nonya na enchera mbegete obosio bore, nabo omineti gokwanera igoro ya obomigwa. Ase egatagati ye chiamate na emechando obomi obwo bwaretire, na mbe eyemo, egento gekorokwa ng'a family breakups ase eng'encho y'emechando y'obomigwa. Abakungu batigire abasacha isiko aa, abasacha batigire abakungu, ng'a nonya na ekero ntaete kobabera realistic, nonye na ekero nasoire iga ase embeo, nabo ndigereti ng'a ase ensemo eria eyende y'estudio nonye na abana barore abasae, eh. baba Mister Speaker na abande, fundi wa mitambo Morgan na abande ntanyare goatora, at times abana aba nonye ekero okoumerana na barabwo ase eng'encho yoko na korana na obosemi abande bagogotebi ng'a omanyete nyarondongo emiaka eye yakong'ire nonye na okoe no- nonye na okoeba omwana bwa omonto omoege omoiki nyomba igo nkorechoka. Bono bono ntagete kobatebi ng'a naki, is all is a matter of understanding, amaene uchumi imezorota. Amaene, abanto twamigirwe to the wall, ebe ninche ebe naye, narorire ng'a emajority y'abanto abange, ninety nine ninety percent y'abanto isiko iga abwo iga ekorera koreng'ana na utafiti nakorire. Tari mang'ana nabo erabe teba ninety, korende kerabe seventy percent, Igo namomaete ng'a nengerete. Nonya na ekero okorina echigari chikagoeta, nonya na ekero ore ase oboonchoreria echiiro, nonya na ekero ore ase eh, yaani nonya na okorwa ase chikanisa, we are able korora ng'a obomineku mbore ase egatagati ya echiamate, more especially ase amatuko aya. Bono ring'ana ndire riabeire rigonkwasa mono kegima, ase ensemo y'abana baito abake abasae. Tari mang'ana obomigumboro, tari mang'ana nigo bakorwa aa mbo family backgrounds, lakini obo obochafu bwarorekanire ase egatagati ya echiamate. Abana abasinini koreng'ana no na utafiti yane nakorire, research nere nakorire for the past one week. Egontebia ng'a ki? Abana basinyire isiko aa bobe. Abana igo nakarorire, gose igo nkorora nonye na ase emegobani eye emenene, abanto bakorika ng'a under eighteen taganeri koenda korigia egasi oo, under eighteen taganeri koenda ase omogobani konywa amarwa, under eighteen taganeri korora taganeri kororekana ase omogobani. Lakini narigereiri narorire nonye nonye nase emenyete, I want to be very honest, Abana abake, ogokumia kwarora ng'a oyo nere iga atigete kogonka, omanyete igo ngosinywa na namanyire ng'a abamobwate emegobani moche mombori ng'a naki nyarode onga ogo gwachiete gotosareria ebiashara but you know imbuya gotebani ekeene kia amang'ana minto mwanya getingera. Ee nkoba kere ng'a ndeti, I wonder timanyeti ng'a mbakara aba abana bari namaene nkorigereri more ebibande mwamanya kobaa egasi isiko abwo nonye mbari mokobarika. Ebimwana ebi sinini, buna moise onde nigo nari negari ekorunya cheki nkogenda ase nare gochia, ebimwana ebike, abana abaganda, ladies from Uganda, yambe very honest, ebimwana ebi sinini bibogoreti chibag, chitravelling bag, besogete bare very smart banywete ebironge bie biabo, abande babegete chimini skirt, lakini amang'ana bakogamba egari ime. Chisi ime bagoaka egari ime, enchera bagotebereria bakoba enchera baendete gosigana abamwabo gocha Kenya korwa isiko bagobatebi ase baranyore e- egasi ere bakore, eventually ekero nachia gotema kobategerera na koba mpaka egabidi mbaborie amaswali bagantebia ng'a mama unajua uchumi imezorota sana lazima tutoke tujitafutie pato. Naende nabo bagontebia ase egeswaeri, lakini nonye na ekero nkorigerania nonye ime ya Kenya. abana baito bachire go babeire babeire bamaids, abana baito babeire abanyaka egatagati ya echiamate isiko igaa, ase eng'encho omwana atagete anyore ekero akoria, just kangumu na esukari ekerasi gia breakfast, chips na tomato sosi, ebinto ebi ebisinini ebisinini. chiabagoire isiko aba ominto omonyagetinge. Okorigereria gwasimia komanya ng'a ng'ai ense ekorwa naende ng'ai egochia. Notoorire abana abo okabaka abasae, abakungu isiko abwo, abande batigire abaku abasacha babo, babagoire bata babagoire chimbebe, bachire korigia abasacha ba abande, bachire korigia abana abakwo abasae, ase eng'encho y'enda, minto mwanyagetinge. Is all about Family and inflation, okomigwa ase egatagati ye chiamate. Minto mwanyagete inga amang'ana aya ninche goika bono nkoyarora gose naye noyaroche. Abanto nigo bagoetana bakorwana chinyomba ase eng'encho obotaka bwa bw'obomigwa bwasoire ororo. Lakini la ajabu ni kuwa nonye obomigwa obo bore ororo, nonye abanto baito bakoriana ase ayanga buna aya iga, Nyarudongo nachia koriina aria nanyora ng'a bonyinyari mbore bore ase egatagati ye chiamate, abanto babeire idlers of the highest order, yaani abanto baikeire ase batatageti gokora egasi, abanto bande ebaondochete isiko iga abwo, abanto bande berusirie moyo, eh, omanyete abanto berusirie moyo? Tari mang'ana. Haijalishi ng'aki obomigwa bwachire ase egati y'eamate, ntaete kobasegeta nyarondongore ero ng'a ngotebia aye rishabiki riane ng'a naki nkogosegeta mono kegima, ngotebia ng'a jipe moyo. Ee omoyo, aa nki otekoba buna igoro yare, kwegunda omoteri oyomo ogotera boigo. Nabo ntaete gokoe gogo gogosegeta nkoa omoyo, ngotebia ng'a e- esolution, richibu. tari ogwechwara, richiibu, tari okona korwana chisegi. Tiga ango toteme korigia ng'a bono giasinyire aa, ng'a ito eye giasinyire korwa maata, ng'ai bono naende tokogerigeria koronchera rogoro gose ngesoanane. Another thing, lack of understanding ase egatagati ye chiamate, more especially ase abakungu banywomire na abasacha banywomaine. Abanto ba Migori bakabasinyire ko understand one another. Abanto baitanire, mpaka nonye nabo yageire nonye nabanto bande baitire, eh, abanto beng'entire isiko iga abwo omonto akominigwa bwesunga bori oteba ng'a tiga ng'esunge ntigerere omokungu oyo, tiga ng'esunge ntigerere omosacha oyo. Buna bono naroche for those ones for fans aba aba abanto barimo okorokwa ng'a fans of social media, narigerereti nkarora egento gete gia trended social media korwa moiso onde sana. Omokungu oyomo akorika a special note oatachi ase ebigoti bia omwana oye omanya komoira ensemo a young baby, a young beautiful girl, omanya komoira oaririe akamwana ekeng'werere paara ensemo oteba ng'a nasabire amaabera ase oyo oranyore omwana oyo. Omwana oyo gakorokwa erieta ri gakorokwa aye aye tingare komoroka Lucy, agoteba ng'a omwana oyo gakorokwa Lucy erieta riaye, nasinyire komorageri, nasinyire komogorera pampers, gena engiya eyio nkonyara, naki kiagerire nasi nasigatereri okomotiga para mbarabara eria, bari mwarigerereti. Nase ki? It's due to inflation, yaani okomigwa ase egatagati ye chiamate. Minto mwanyageti nge abakungu bamigiru, mpaka omokungu akoigwa ng'a onye ndiria are omwana arenge gokarangwa iga, aragere amoirani gochinda iga amosoe inde omwana oye rane nse aruete, nabo akonya konyarekana amoirani oo, lakini yasinya. tigakorwa esabu, tigakoboria omwana oo okoira gotera ekapara ase eng'encho y'okomigwa kwabeire ase egatagati ya chiamate. Buna oo, Nyasae agoteba, chingaki chi'emechando, chingaki chi'ebi chie chi'emechando noe are amo naintwe. Chingaki chiria yaani kwerusiri moyo ase obogima obo, noe are amo naintwe. Bono rende onye Omonene ore amo naintwe, inki rende gose tokwechwarera? Inki rende gose tokwe to- to- tokweruseria moyo? I want to say, abanto barwarire amarwaire isiko, HIV aids, na ebinto binde, barwaire naro, these sexually transmitted diseases chiabo herpets na ayande, eh, Apex amo namarwaire ande amange konoria binto binga buna ebi, abanto barwarire isiko igaa ase engencho yogochia korigia. Abanto behonia, monto ohonie omobere oye, egere anyore enchera yokoana living. Omonyakonyora ng'a ribaga arenge korigia enchera yokomenya, yokorigia obomenyo ng'aki akomenya buya, naende oretire emechando, ontop of emechando yende ase ebimo biaye. Take a good example, omonto orwarire ase eng'encho achiete gokora obonyaka, ase eng'encho achiete kweonia, oegwe besa nane lakini oegwe endwari, inki bono kere eki'eng'encho ase ebi bibere? Ntomwanyagetinge abanto tobe abanemereri, Ase okomigwa gwaito, ee, okomigwa kwarorekanire, lakini abanto toba abanemereri. Mbali nokoba abanemereri, bono we need to look for s- possible solutions, yaani torigie enchera yokomenya a- peop- abanto batige goidle, abanto batige obworo, abanto banchire moshene, abakungu, bono nonye nonye na abasacha banchire moshene, uchumi iga erorete se, nabo omonto aikaransete ng'a ebiatosamba, ense eye ere bobe, Lakini iga aikaranse paro aba bara bare korwa bwagakiete baka gokamisa. Abanto bande buna bono embura eye egotwa, abanto ebe baikaransete emegobani, aikaransete atarete nyarebe, agomotebi ng'a gaki kore anche ngoreche aa ekerasi. Abagete esaa abwo ng'a ekerasi eke okonywa, ere nkonya nare korarerera. Abanto babeire abasabereri ase eng'encho ya obomiguu bore ase egatagati ye chiamate. eh, babeire abasabereri. Abanto baba bakirwe amarieta isiko abwo, bamanyire ng'a ere nyarebe ero nokona gosaba, nayebeke buya, nayerwanerere, tari mang'ana ambisinyete, rakini nayerigie enchera yokomenya. Minto mwanyageti inke, amang'ana aya bono ninche bweka nkoyarora ase egatagati ya chiamate gose naye naye omo omotegereri one, nkoyarora ore. ense yaochoganire. Lakini ekero ebinto bisaregete, nari omonto nayoganeirie kogenda extra miles ase obogima obo iga, abana baito abasae. Yaani eh you know kobe idle temineti kende, kogenda kobwate omonto engeta egere omourererie, egere omong'ente, egere onyore obeke enda yago, tari ere esolution, yaani tari riria richibu Teema koengejia amagoko ao, teema koengejia ebirengererio biao, as'ogoteema korosia obogima bwao naye, goetera ase amasesenigwa a Nyasaye. Abanto bande basesenigwe goetera ase enchera etagwenereti, yagera gwaku bwango. Koratebi inde abanto ng'a short cuts are always very dangerous, eh, njia ya mkato na enchera embe, egera gwetoma, zoea kujituma. naende egento kiagera emechando buna eye yachire, mbali na oboaido, nkeri ng'a banto mbamanyeti gotumeka ebiro biabo boronge, utilize your time, eh, use your time properly, manye tonya tokwegera komiokani na ebiro, igo okonyora ng'a ebinto biakorire ki, biagotigire, obogima bwakong'ire. Ng'a nonya nase emechie yaito emenene tari bosongo yaito yoka, chiabo emechie yaito emenene chiabo kisumu chiabo nairobi, ng'a nonya na ebichie ebi ebike, naye naye nonya nari nyamache esimenyete, ebi ebichi yaani ebitauni ebi ebisinini mobiroche bitoetanaine, obonyaka bwabere bwekerengo kei igoro. Omonto akweonia besa nane, lakini otigare agachandegete. Naki togokora toserie obotaka obo? Nase okoba abanyamokia. Above all, let's be very prayerful. Ntoratigwa botambe ekero ebinto bikorekana bitari buya, inyora ng'a omwana bw'omorembe ere noo are ang'e naye. Nyasae taigotiga abanto baye ase mechando yabo. Egekwana nere ogoteba ng'a saba noegwe, tura nokore ki? Tura noigoreru. ase egetabo kia Mathayo. Nabo bono ntaete goteba ng'a naki abana b'eruoti rituko ria rero nkobasegeta ase eng'encho y'obomigwa, namanyire ng'a amang'ana buna isiko abwo bono aaba echibagure, abana mba abana mbaeta abakong'u na abasacha bakaiririata, eraundi yaetete omwaka oerete, abakong'u na abasacha bakaiririata, bagoteba abana baetirwe gochia chiunivasiti, bana baito bakorire omokia, which is very good. Abasacha berinire, bakungu bakorire chikonda isiko abwo, abasacha ba- ba- bakorire obowatchimeni, abasacha batwereirwe bakorire emujengo, abasacha baramirwe bakorirwe amachara ase eng'encho yokorigeria abana babo, nyasaye bwanchire abana baye tiri bachire echiuniversity, naroche korwa moiso onde buna amaruba echi i- i- yechi eri buna naroche eplacement yechiuniversity yakoretwa, banto mbari korara chinyomba, Akibori abakungu bono ebachandegete, abasacha ebachandegete, abanto ebamigire. Omonto agokobori ng'a akogotebia ng'a omwana one ochire medicine natagete agende, lakini ninyare koraise gose six hundred thousand egere omwana one asome for four years akure. Omonto agokobori ng'a di emiaka eye six years omwana one atagete gochi gokora law, ng'aki gose ngokora ng'ai nkorusie chibesa kae nsomie omwana oyo. Abanto basoire korosia amache emechango isiko iga abwo, Omonto akorosia omochango obeke omonto whatsapp atara atarakuyi nakuyi owhatsapp omonto o left. Omonto ogo omo omo omonto agocha nonya inbox omanye gogotebia ng'a aye nkong'itore. Kare ekero ekero narorire whatsapp eye yachera egakonya abanto egasegeta abanto sana abanto bagasomia abana, lakini rero inflation yaani okomigwa ase egatagati ya echiamate Kwagerio nonya abasani babere very minimal. Omosani akogoblock akibori ase eng'encho y'emechando enga buna eyeiga. Omosani akogoblock ase eng'encho y'ebinto binga buna ebi tari akwangete. Lakini ase eng'encho agochi kwerigereria nere buna obogima bomo squeeze it to the bomo press it to the wall, oteba ng'a yaya, afadhali nikose rafiki, ekobu agokora ki? gochi kwea obosoku gose kwagwa obosoku ng'a ne chibesa ngane eria koira onyarebe. Lakini ntaete kobatebia iga, Nyasae oyo orure abana aba for those ones yaani ase egatagati ya chiamate chiria abana baino banyote placement bakogenda chiuniversity nabo ntaete kobasegeta mbaremi mbae encourage mbatebi ng'a mwana oyio nyasae takomoeti by an acci by by accident mwa nyasae takoete omwana oyio by accident nyasae otoire abana babe blessings ase emechie yaito Yaani babe ogosesenia, Nyasae otoeire abana mbabe ab'ekasi, abana aba nabarabwo batoigwe, abana bono ira abaibori ng'ora ebe ng'a nkwanyorete placement gochia university, e take your time, at the same time e understand, understand the family background, yaani understand ase okorua, above all understand ng'a inflation yaretire emechando na emekono ase egatagati ya echiamate. Lakini nende nabana bari nainwe, mokwerusia moyo, mwang'entereria abaibori, more especially I want to convey this gochia ase omwana okorokwa ng'a the girl child, omwana omoiseke, tiga ekwerusia moyo, ochake bono kweonia, otebe ng'a after all ninywe omonwe nki, Nabo yaba, Ninywe omapema ninki obwate ecertificate enge ya gochi bosia Nyasaye nabwate a future for you? Tiga kwerusia moyo ase engencho ya family inflation. Ea omoyo, Nyasaye namanyete ng'aki ogosoma okore amasomo ao naende oche koba very successful. Kabe omokungu bw'ogosaba. You know, at the same time, Kabe omonto ore foko, nonya nabana bane abamura, omosacha gakobonya riso riomo, inde sobo yabioka. Omosacha obonya riso riomo, egere nonya nere omonyene obioka amo neamate yaye. Omanyete igo togosomia abana baito, egere moche gwekonya. Bono bono inflation eye, yaretire obwoba isiko iga iga, nabo ntagete goteeba nyarodongo ng'a rituko riarero, abanto bareme Abasacha na abakungu mo, mondigerere, montengerete, abasacha na abakungu mondigerereti, nabo ntaete goteba ng'a rema, remera riko egima, naende gokorema naye tema korigia. na abasani baria nainwe, mokoba engaged na abasani bande, omonto ogoteba gaki omwana one nkogenda, tiga gocha nkogenda are eyunivasiti, nkogenda are eko- eko- ekoleji, we have tertiary colleges echi chia middle class, Tiga gotama omosani, mo mosegete, motebe mosani am so proud, nagokire egekoko egere omwana ogo akorire ki? Aetire. Mosegete motebi, Nyasaye oria ogere ogasomia omwana oyo korwa na komorageria korwa agatogete, nere Nyasaye oro ogoika kare na kare, kogokonya are, mwana oyo nkogenda arasome na amasomo aya aere, egekora Nyasaye oito tari motaka. That is why nyarende ong'onaroe ng'a rituko ria rero ng'ise gokoretera engamba eye, nabo erabe eye eng'encho enene ase ebirengereri biamigirwe. Namanyire ng'a abanto baito igo mokoiyeria amariga isiko abwo, chipillow chi'abakungu na abasacha bono igo chire soiled up with the with tears, amariga iga chire ase ebitanda bi'abakungu na abasacha, tiga korera.

Oise goikaransa oteberere kona-korera, eogo nakoreire emechando yao, risaseka ri'andate kona-korimera, erio igo okonyora ng'a gwasariri chingaki. Eh, agokorera ote ng'a for if you keep on crying, you will never be able to see the stars.

Keep on pressing eh, yaani obogima bwa amatuko aya ebotagete abasacha na abakungu bare amababu eh, yaani bare aba amababu kaba omokong'u keep on pressing ase obogima obo at the end of it eh, nabo okonyora ng'a obogima bwakorire ki bwachenchire naende nimaete ng'a ki nyasaye ere nigo abwate emeroberi emiya ase tore. Igo bono. Reero gose omborogo obo reero, nabo narengera ring'a Nyarodongo gokona gokoagasia, na gokona gokoebereria, ing'o obe omonyamokia mono ase emeremo yao, egekogera yatebekanire ng'a abasabereri nabarabwo babuchire ase egatagati ye chiamate, abasabereri. Tari mang'ana, nabo okonyora ore pressed, kwarora ng'a oise gosabera erabe buya, lakini kogosaberera. naye manya ng'a mambia nocha osabwe. Naye ekaba tayare koenana keria egeke kwarosire, inki minute? Komigire ogotamera omosani because friends are there always for our for one another, omosani iga aroo ase eng'encho ya obuya bwa omosani oye. Abasani tokonyane, abasani toremererani, abasani tosegetane, abasani tobogererani chigurube. Rakini yatebekanie ng'a abasani bande mbare isiko iga abwo, barabwo batagete bana kobogererigwa chigurube, rakini barabwo mbari ready kobogoreria abande. Rakini nabo nare goteba ng'a ase okomi koria kwao ogosinini, ase okonyora koria kwao ogosinini, naye inyora ko give lends back, inyora. Kogive lens back, inyora goteba asante, inyora koirania okoboko ase egatagati ye chiamate. Yatebekani ng'a nonye na asante y'omonwa yabeire eproblem, yabeire omochando ase egatagati ye chiamate. Omosani ogokonya, omosani okoa nonya ne nonya ne no- no- nonya ne idea, ekerengereri, ng'aki ogokora otoboa ase emechando yago obwate notoonie amasomo ya abana, okonerie idea, kwaba very successful goetera ase idea akoonerie ekero eng'ina rieka akoonerie, lakini nonye na asanta y'omonwe takoreti ki? Teiyo. Inki ntaete goteba Nyarodongo, learn to be appreciative, yaani kaba omonto ogo appreciate, kaba omonto okwo okoirania okoboko ase obogima obo iga, egekogera mechando tiyana koera rimo minto mwanyagetinge, abanto twanchane, abanto toseegetane, abanto totebererane. Ekero bono Nyarudong'o nkorende ase egekombe ki'amache, nabo ntaete goteba ng'a koirana nde asore ase chidaika chinke naende, erinde imanye gokoira ase chimesmes amo na ile awamu ingine ya tatu y'okobogoria chisimi, ekero naye ochia gochangira korwa isiko abwo, totebereranie na goseegetana ng'a naki torakore

Right, bono ominto omwanyagetinge nyuma bono kanairanire korwa ase egekombe ki'amache, na nyuma bono naye gwatiekire kwegokia amo nengere eyio twabeire togokoirurukeria gocha isiko abwo. Aa mo na fundi wa mitambo one ore maegari, nabo ntagete goteba ng'a eh, bono bono tiga ngo kwanere naende egento gekorokwa ng'a amadeni ase egatagati ye chiamate. Eye tari mang'ana, egento eke iga gekorokwa ng'a okomigwa ase egati ye chiamate kiabeire gegotochanda mono sana gose kegochanda abanto isiko abwo. Nabeire ngogotebia ng'a naki abanto baganeri gwekonda ati gose kwegendia ase engencho y'ogotema kominyokania nobogima nyuma gatomenyete ase ense eye iga. Inyora egesaku getari koenda nobosemia negesaku kegosira minto mwanyagetinge. Lakini bono ekero nkorigereria nonya obomigu nobomeneku bwachire ase egatagati ye chiamate, abanto baito banchire gokobesa abasani

Ogoteebia embusuro ya mborire buna bono abanto baito basoire gosimeka ching'ende, ogoteebia obwoyo bwa mborire, gaki nyare bominto koranche, nkabe esi no nkabe esi nke iga. Naende omanye kogoteebia ng'a ninkoiranerie, mambia ngokoa nde, marogoba ngokoa nde, wiki egocha ngokoa nde buna nkonyora a- a- a omoshara, yaani abanto bang'ainereria ase eng'encho yogoetera egere. anyore akonyekere. Ee, ogokabeshana nokuya, minto mwanyageti inge monto tari otaremerwe ase oborimo obo. Ogokabeshana nokuya, egekoa nenchera eyemo yogokonyana ase egatagati ye chiamate. Lakini nonya obomigwa obo bwoko bworooo gose bwaro bwa bwachire ase egatagati ye egesaku eke, nabo ntagete goteba nyarodongo ng'a abanto begere kohoner their promises. Egera. gosika amang'ana y'omonwa oo, kagwake omitie omosani ogokonya esike, osike enkwana eye naende oikeranie egekwana naye kwaria eira. Naro riria amashabiki ane asoire kong'engeria chikorwa esika baba, nabo ntaete goteba ng'a ase chidaika ibere isato korwa bono, ning'ee kobogoria chisimi, egere naye ochangie korwa isiko iga abwo, Oraherere naye otebe ng'a nekeene mono amang'ana aya iga nare ase egetagati ye chiamate gose taiyo. Nki narenge goteba? Abanto b'esike, abanto begere gotebania oboene ase egatagati ye chiamate. Ka gwakobecha chibesa chi'omonyene, ka gwakobecha nonya nkende kerengete, koranche irania. Abanto bachenchiri chidirection, yaani bachenchiri chiruti, omonto ore goeta rigori buya omonto ochigoeta korwa isiko nyuma ase engencho y'edini. Abanto ba retire naende obobisa bwaichoire ase egatagati ya chiamate ase engencho y'amadini. Minto mwanyageti ng'a onde taiyo otanyore mochando, onde taiyo otamigwe, onde taiyo otagani bokonyi, nabo nare gosegeta mono kegima ngoteba ng'a abanto twegere koirania amadini y'abanyene. Abanto twegere koba abegenwa goetera ase amang'ana aito y'omonwa. abanto baitanire amatimo, abanto baakanire chibeti, abanto baitirwe nonye na abana ba abanto ase eng'encho y'amadeni. Omonto agochi kobwati edeni onyora ng'a oyo aete edeni taiyo gesieri onye na ebimwana bitigara ororo, obache omwana otige omwana gochia abwo. Eye na emechando yarorekanire ase egatagati ya echiamate. Oko tai korakora okogania kwa Nyasae ng'a abanto baitane, tari kora korakora okogania kwa Nyasae ng'a abanto bakobechane, naende batamane, yaya. Abanyamadini twegere koirania amadini. Igo bono ekero ntagete kong'ea kobogoria chisemi chiaino korwa isiko iga abwo, nabo ntagete goteba ng'a erishabiki riane na omonto bw'eng'encho enene mono kegima. naende narorire ng'a amashabiki ande naro agendererete kombwata ime ya omoroberio, amashabiki aria a facebook, amasa amashabiki ase a whatsapp, nkobatebia ng'a inwe na abanto b'engencho enene mono kegima, naende nabo ntagete goteba ng'a bono naigoreire officially omjadala korwa isiko iga abwo, egere naye ochangie, okwana abere atato, ing'a inki gose toganeirie gokora ase eng'encho yokomigwa ase egatagati ye chiamate. Naki toganeiri komenya? Ekero bono nganyete chisemi chiaino korwa isiko iga abwo, nabo ntagete kona-goetania naende gento geke aigo, intebe ng'a, Abana, mounderstandie abaibori, na abaibori, mounderstandie abana. Yatebekanire ng'a abana, kogera bare abaibori baita, omwana demands chiaye chire igoro egesara goetania okonyora kwa abaibori baye, naende mwana otatageti koigwa. Abana yatebekanire ng'a baire abaibori pressure isiko iga abwo, ase eng'encho bakobabekera ebisuisi gose ebikwaso. Omwana atagete esimi ya erigori rinene, omoibori atai konyara ko meet, omwana atagete agorirwe brief case enkanda, omwana atagete aegwe chibesa achikoroseri chinchara, omwana atagete aegwe chibese achikoroseri etukia, abana learn to understand your parents. egekogera, eamate, ekero abanto bakoba ororo, batari kobogererania chigurube, nigo chikobagora mono kegima, ebinto biagenda roche, minto mwanyageti inge. Ninche okoererokeria engera eyemo, ase eng'encho yogochia gosoma egento gekorokwa ng'a chimesmes, naende abwo nabo ndachia okoerera eshow yane rituko ria rero. Tiga bono nkoirukerie engera eyemo gocha isiko iga abwo, meanwhile nkoirana, nkore show ya rituko ria rero, ekogera aye nomonto bw'enguru enene mono kegima. Namanyire ng'a abasani mwachire isiko abwo, ase eng'encho yokoenda korora abasani bande, ime y'egento gekorokwa ng'a chijumuiya, ase baria bakoenda ekerisi rituko ria rero. Namanyire ng'a abasani bachire korora abasani bande, aase chinyagitari, ase eng'encho y'egento gekorokwa ng'a visitations. Namanyire ng'a abasani bande nigo more isiko abwo, mwagenderete kombwatia, lakini bono nao more ase chishughuli chiaino, nonya na echi'obwoonchoreri. Nimanyete ng'a chichiironchire isiko iga abwo, chigendererete goonchorera reero, riosi rimaate aaria, chiabo omogongo chiabo onye cheki, nabo ntaete kobateebia ng'a kero kende onye kwairanire korwa ase ebiashara biao bie rituko, oyo tari onde

omoroberio oyo iga korwa iga, ase engencho ndoche ng'a ebiro biane biabutokire. Nabo ntaete goteba ng'a naki ime yokomigwa ase egatagati ye chiamate, nabo ntaete gosegeta naende eria kabere ntebe ng'a naki abanto baba abegenwa ase amang'ana omonwa, igo nekero bono ntaete gosara sareria, naende ntebe ng'a abanto begere goakana amadeni Abanto begere gokora omokia mono kegima. Ime ya Sunday Edition, tari onde okabeire bosio bwao, korende nigo nkorokwa ng'a Rachel Mwonyorodongo, omwana bw'abagirango lakini omokungu bw'ababasi. Mbuya mono ase eng'encho y'ogochora gotengera. Bye bye.